Enfant de moyenne, 205 mètres. La slama nwen. Lu kan zemreɣ ad awḍeɣ ɣur-wen iḍ-agi, ad awiɣ yid-i eh, kra lxir, waqila ad awen-fkeɣ kra lfakya, ala xaṭer deg tmurt Leqbayel lweqt-agi lfakya teṭṭuqqet telha. Acu yellan? Fiḥel ma nniɣ-awen, llant tiẓurin tibexsisin i mken ad awiɣ tadellaɛt ma tlam aṭas deg uxxam neɣ afeqqus, ad tqablem tikci-nni s lefraḥ, s leɛqel ad tferqem gar warraw-nwen d at uxxam-nniḍen. Acu ara yi-d-tinim lukan mi ara tgezmem tadellaɛt-nni, ad tafem terka merra zdaxel, ulamma deg berra tecbeḥ d lɛali-tt. Ad tinim, Ayya, tameṭṭut-agi, ɛni tḥeqqer-aɣ? Ataya, tettkellix fell-aɣ. Ad tḍeggrem lfakya-nni s uɣunfu, s wurfan, yerna imken ad iyi-tregmem. Ad tseɛɛum lḥeqq, yak? Lameɛna, ulamma nukni s lɛibad, nessetḥa a nqeddem ayen yerkan i leḥbab-nneɣ, acḥal d abrid nqeddem i Ṛebbi ayen ur nelha ara, mebla ma i d-nettarra s lexbar acu nxeddem. Ad tinim, Amek akka? Ur nenǧim ara a nefk i Ṛebbi ayen ur nelha ara, nettak-as si lxir-nneɣ. D tidet a leḥbab, lameɛna ulamma nettak-as ayen yelhan si lxir-nneɣ, ayen yelhan nezzeh, ayen yeɛzizen fell-aɣ, Lameɛna nejmeɛ deg wulawen-nneɣ tismin, lɣuc, temmeɛ, d urfan, Ṛebbi ur yezmir ara ad aɣ-iqabel, ur yezmir ara ad iqbel tarzeft-nneɣ. Ḥesset i wayen yettwaktben deg Wawal n Ṛebbi ɣef ddeɛwa-agi. Ma truḥeḍ ɣer lǧameɛ ad tqeddmeḍ ṣadiqa, dɣa tmektiḍ-d icuhen-ik gma-k, eǧǧ ṣadiqa-k dinna zdat lmedbeḥ, ruḥ ṭṭaleb-as ssmaḥ i gma-k, imiren uɣal-d, sqedden ṣadiqa-nni. Ataya wayen i d-inna Ṛebbi diɣen deg wawal-is. Inna-d, Ttqelliben iyi medden kul ass, bɣan ad iyi-ssnen iberdan-iw, lameɛna qqaren, Acu ɣef nuẓam ur ẓriḍ ara Rebbi? Acu ɣef nsanz iman-nneɣ ur d-rriḍ ara ddehn-ik? Iǧaweb inna-yasen Rebbi ataya deg wass remḍan-nwen txedmem lebɣi-nwen, tḥersem di lxedma imesṭujar-nwen, aql-akun ɣef umennuɣ d umqelɛa ay tettuẓumem alamma tewtem s lbunni aseččum. Ass-nni, ur tettuẓumem ara akken ara d-slen ṣṣut-nwen yusawen, ɛni wagi d Remḍan i iɛejben? Ɛni tekksen tiẓurin ɣef isennanen neɣ lexrif ɣef ucikaw? Akken mkul ṭṭejra lɛali yettaru lfakya lɛali, lameɛna ṭṭejra n dir tettaru lfakya n dir. Ṭṭejra lɛali ur tezmir ara ad taru lfakya n dir. Ma yerka aẓar, lfakya ur tṣeḥḥa ara. D tidet a leḥbab, bunadem yettwali kan ayen iḍehṛen deg beṛṛa, lameɛna Sidi Ṛebbi yettwali wul. Ma nebɣa ad nerr lfakya iɛejben i Ṛebbi, yessefk amezwaru ad iṣeḥḥi aẓar, ad iṣfu wul. Tella taḥkayt deg Wawal n Ṛebbi ɣef sin n watmaten, d arraw n Sidna Adem d Ḥawwa tmeṭṭut-is. Ḥabil d ameksa, Qayin d afellaḥ. Ttwarebban i sin ad ɛebden Rebbi. Yiwen wass Qayin iwwi-yas-d i Ssid Rebbi tikci seg lfakya lqaɛa imi yella d afellaḥ. Ḥabil iwwi-yas-d seg yimenza n uquḍar-is la akk d tasent-nsen. Ssid Rebbi iɛawez Ḥabil la akk d tikci-ines, lameɛna ur iɛawez ara Qayin tikci-ines. Qayen yezɛef nezzeh, ibeddel wudem-is. Ṛebbi yenna-yas i Qayen, Acu ɣef tzeɛfeḍ? Ma txedmeḍ mliḥ, ɛni ur tettwaqableḍ ara? Qayen yuɣal yenɣa gma-s s tismi-ines zɛef, lxaṭer Ṛebbi iɛawez tikci n gma-s, ur iɛawez ara tikci-ines. Yak tfehmem a leḥbab acu ɣef Ṛebbi ur iqabel ara Qayen? Iqeddem-as i Ṛebbi si lxir n tmurt-is ayen i yeflaḥ iman-is, lameɛna seddaw lxir-nni d zzux i yesselṭnen deg wul-is, yerna mi ur yettwaqbel ara, ul inzeɛ tettismin seg wul-is armi yenɣa gma-s. Acu ɣef Ṛebbi iqebbel Ḥabil s ikci-ines? A lxaṭi s wanuz, iwwi-yas-d i Ṛebbi izimer imezzlen, Ḥabil ifhem akken ulac lxir ara yawi Ṛebbi nnig ayen i yessuter netta. Ṛebbi yessuter idammen lfdi i ddnubat-nni i ffren deg wulawen-nneɣ. Ma nebɣa ad nerr lfakya iɛejben i Ṛebbi deg tikli-nneɣ, yessefk amezwaru ad iseḥḥi wul, ad iṣfu si mkul ddnub s lfdi idammen.

Lweqt-agi tiẓurin ilaq a neḥfeḍ lmethl-nni ara aɣ-yesfehmen amek nezmer a nerr lfak i yiɛejben n Ṛebbi deg tikli-nneɣ. Sidna Ɛisa yenna-d, Nekki d tafrent, Baba d axeddam. Ḥaṣu nekni kra n win yellan yid-s. Teǧǧa-d lfakya, xaṭer mebla ma nella yid-s, xaṭer iguza mebla tajnant ur zmiren ara ad ilin d iguza, neɣ ad d-ǧǧen at lfakya-agi, ad d-ǧǧen tiẓurin. Ihi, i nekni nuḥwaǧ, ilaq ad nili yid-s belli ad d-nawi lfakya. Walakin ma ur nella ara yid-s ur d-nezmir ara ad neǧǧ Lfatiḥa. Awal n Ṛebbi iqqar-aɣ-d, Zedɣet deg-i, nekkini deg-wen, am tara ur tezmir ara ad taru lfatiḥa s yiman-is, ma ur tettaṭṭaf ara deg tefrent. Akkagi ula d nekkni, ula d kenwi, ur tezmirem ara, ḥaca ma tzedɣem deg-i. Awal Rebbi, ayetma, yenna-d belli ilaq ad nezdeɣ deg-s belli ad d-nawi lfakya. Nekni ur nezmir ara deg ddunit-agi ad nexdem lḥaǧa ilhan mebla ma nella deg ubrid Rebbi, axaṭer ar ɣur-s i yella lḥeqq, i tella tafat, yeɛni amek ara nẓer Ayen iɛnan belli nexdem lɛamaliya n legress i aɣ-d-ittak, ihi ilaq-aɣ ad nezdeɣ deg-s, akken i d-yenna awal-agi f lḥaǧa-agi. Win yumnen imut Sidna Ɛisa ad t-ifdu, Sidna Ɛisa izdeɣ deg wul-is. Lmumen-nni ittaṭṭaf deg Sidna Ɛisa, ittkel fell-as ad s-yefk tazmert ad yelḥu deg ubrid lɛali, ad yerr lfakya i yuklalen i yisem lmumen. Yenna-d daɣen, Ma tzedɣem deg-i, imeslayen-iw zedɣen deg-wen, sutret irkul ayen i tebɣam, ad awen-d-id-yessunefk. Ihi, tujur, yagi yettuɣal tujur ar wawal belli ilaq ad nezdeɣ deg-s, axaṭer awalen-is ur nezmir ara ad nezdeɣ ar ɣur-s ma yella ur nejmiɛ ara lehdur-is, ma yella ur nejmiɛ, ur nexdim ara d acu i ɣ-d-yeqqar. Lazem Awalen-is tani belli ad ilin deg wulawen-nneɣ u ar ten-nexdem. Yenna-d, Ma lulawen lehdur-iw llan ar ɣur-wen, ṭalbet-d ayen i teḥwaǧem, ayen i ken-ixuṣṣen ad wen-t-id-fkeɣ. Ma yella neṭṭaleb i Ṛebbi ayen n diri, ur aɣ-t-id-yettak ara. Lameɛna ma neqqar-awen, Sidna Ɛisa kul ass i tuɣal fell-aɣ d lqut d tazmert am liqa-nni ittalin si tajnant ɣer iguza, imiren ad aɣ-d-yefk ayen neḥwaǧ i tikli iqedsen. Ẓram nekkni yellan deg tmurt i nezdeɣ deg idurar, ẓram amek i nferres tijunan, mkul tikkelt deg useggas, lweqt deg ufras. Llant triwa i Igezzem uxeddam, ittḍeggar-itent ar tmes, ayen ireqqen takit. Walakin d tara i d-ittaǧǧan, i d-ittawin lfakya, ifares-itt akken ara d-teǧǧ akter n wakken i d-teǧǧa aya daɣen. Walakin ayetma nekni, awal n Rebbi ayagi ittusemma d lmettel, walakin leɛbad Nekni tussma cɣel turiwa, walakin ur d-nettawara lfakya, win ur d-yettawanen ur xdimen ara d acu i d-yenna Rebbi. I tussma cɣel tarni yeqqren akken, xaṭer mebla ma nella nella yid-s, ur nezmir ara ad nexlef neɣ ad d-nawi ayen i ad d-nawi lfakya. Tussma, win izedɣen, win yellan yebɛed d Rebbi, win itbeɛ lbid n Rebbi, d tarni yeqqren akken. Walakin, awal Ṛebbi yenna-d, Tara n iqurren akken d acu i sent ixeddem uxeddam-nni, ijemmeɛ-itent, igezzem-itent, ittḍeggir-itent ar tmes ad ṛɣent. Walakin, winna i d-ixelfen, i d-ittaǧǧan lfakya, fers-it akken ad iǧǧ akteṛ Xaṭer llan, llan ass-agi lmumnin i yellan ɛetben, walakin Ṛebbi yid-sen, Ṛebbi yella yid-sen belli ad d-awin lfakya, kemmlen ad d-awin lfakya zyada n wakken i d-wwin yakan. Lmumen yellan yeɛni d aḥeqqi, lmumen ad ifhem ayagi, xaṭer ayagi D Ṛebbi i t-id-innan deg wawal-is. Ayagi mačči d yeɛni lehdur-nneɣ, walakin d awal Ṛebbi, yenna-t-id akkagi, ur numen sys, xaṭer Ṛebbi mačči d imtkeddeb.
Yettwakteb deg wawal Ṛebbi, d tidet mkul d taṛebga tban tazwara d ssebba lḥazen mačči lefṛaḥ, lakin ubeɛd tettaru lfakya timhennit lḥeqq i wid i tt-yuɣen s lfehma. Ihi ẓewwer ay gma yetteklen ɣef Sidna Ɛisa i leslak. Ma tɛetbeḍ, d Rebbi i k-iferrsen iwakken ara terreḍ akter lfakya. D acu ihi d lfakya-agi ɣef nhedder tamlit-agi? D awal n Rebbi i aɣ-yesfehmen. Yettwakteb lfakya n Ṛṛuḥ n Ṛebbi izedɣen deg wul n lmumen n Sidna Ɛisa d ta, Lmaḥiba, lefṛaḥ, lɛafya, ṣṣebber, lxir, lǧuda, ṣṣeddaq, sahla, Yewɛer ad nḥemmel iɛdawen-nneɣ, ad nexdem lxir i wid i aɣ-yettɛettiben. Ala s tazmert n Sidna Ɛisa ara nezmer i wayagi. Yewɛer i tmeṭṭut ad tṣebber s warraw-is, ad tesɛu lǧuda ɣer takna-s. Ḥaca s tazmert n Sidna Ɛisa izedɣen deg wul-is ara tezmer i wannect-agi. Yewɛer fell-aɣ akk ad nessehel dima, lameɛna s wayagi ara ẓren medden tikli-nneɣ n lɛali

Takumpanit Laxbar Lxir tettheggi fell-awen yiwet n ddara, ldisk akken qqaren irumiyen, meɛna mazal ur tḍahar ara. Ma tebɣam ad tqeblem ddara-agi, ad k-tbet-aɣ, dɣa mi ara tḍahar, yemken deg ccetwa-agi, wid i tt-isutren ad tt-tqeblem. Ad tayal adras-nneɣ, Nnuba Laxbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Nezmer ad awen necgeɛ diɣen tektabin n wawal Rebbi s taqbaylit, s taɛrabt neɣ s tefransist. Ad tayal adres-nneɣ, Newba Lexbar Lxir, tabwaḍt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥessis d mkul durt ɣef lweqt-agi i Lexbar Lxir i kent-id-ttawḍen si Transwal Radio Monte Carlo ɣef onde moyenne 205 mètres.